Пәрвәрлек дип аны, то есть, ягъни патриотизм дип әйтәбез инде, без күбрәк ишетелгән сүз. Әйе. Аны инде күбрәк э, үз дәүләтеңә, үз э, белмәем анда туган җиреңә дип әйтәйек инде яратуны аңлатыла. Ә милләтчелек ул инде ягъни национализм, э, ул инде үз э, милләтеңне, үз халкыңны ярату һәм үз халкыңның мәнфәгатьләрен иң өскә кую, алар ул дөресрәк әйткәндә үз халкыңның мәнфәгатьләрен яклау, менә шул милләтчелек була. Бездә инде Советлар Союзы заманыннан милләтчелеккә ниндидер шундый тискәре йогынты ясалган иде, аны ниндидер теге, ягъни нацизм, фашизм белән дә бутыйлар, теге берүк ә, ничек дип әйтәйем, бер үк уровеньга бастырып куялар иде. Бер үк дәрәҗә булып. Бер үк дәрәҗә кебек инде, әйе, менә өтер генә куерга калмайдыр, милләтчелек, ә, фашизм, нацизм, ләкин ә, тулысынча карасак, фәнни яктан да ә, һәм дөнья күләмендәге ә, үрнәкләрен карасак та, ул алай дип әйтә алмыйм, чөнки ә, фашизм, нацизм ул милләтчелекнең иң радикаль форматы дип әйтәйек инде. Ягъни менә ә, Ә, без бит инде мин ә, чагыштыру өчен, кеше аңласын өчен әйтәм, мә- мәсәлән, без сезнең белән мусульманнар ә бит, ә, без традицион исламда ә бит, ә, үзебезнең ә, ә, традицияләрне саклыйбыз, мәчеткә йөрибез. Ягъни, ә, шулай ук мусульманнар арасында, христианнар арасында бар ук шундый дини радикаллар. Алар инде бүтән диндәге кешеләрне үтерергә чакыралар, үзләре дә үтерәләр, ниндидер каршылыклар тудыралар. Ләкин шул ук вакытта без үтетмибез, дин ул начар әйбер, менә динле кеше, Алла Тәгаләгә ышанган кеше, ул менә алар бөтенесе дә шундый начарлык, яманлык белән генә шөгыльләнә дип. Юк, монда да шулай ук бар милләтчелек, ул нормаль үсеш, ул нормаль сәяси идеология. Һәм шул ук вакытта бар радикаль вариантлары шул ук фашизм, нацизм. Аны бутамаска кирәк. Чын милләтчелек, менә минем күзәтүләрем буенча, ул демократик э, җәмгыять эчендә үсә ала. Һәм э, э, чын милләтчелек ул демократияне таптыр җәмгыять демократияне таптырган вакытта гына барлыкка килә. Мәсәлән, Ауропада милләтчелек ул 19 гасырда күбрәк үсте. Анда шулай ук ул демократия га сузыл, җәмгыять сузылган вакытта ул шундый ниндидер җавабы булды элита эчендә. Мәсәлән, анда ул унтугызынчы гасырда шул ук монархияләр юкка җимереләдер, сослов, сословный дибез инде, бит, сословиеларга бүленгән җәмгыять, халык юкка чыгадыр, һәм шул ук вакытта сословиеләр юкка чыкканда халык үзенә нәрсә таптырды, безгә бер тигезлек, бер хокуклык кирәк. Ул вакытта тигезлек ул социаль яктан да тигезлекне сорый иде һәм милли яктан да. Мәсәлән, бар инде, мәсәлән, Италияне искә төшерәйек. Менә Италиядә элеккеге вакытта бер бердән бер дәүләтләре булмаган. Алар 19 гасырда әллә дәүләткә бүленгән һәм шулай ук Италиянең төньяктагы хәтсез территориясе Австрия эчендә немецлар астында булган. Шул вакытта шул Австрия эчендәге территорияләрдә Мәсәлән, Тренто шәһәрендә анда иридантизм дигән шундый бер идеология милли килеп чыккан. Алар нәрсә таптырганнар? Алар әйткәннәр, менә без итальяннар, без бөтенебез дә бер дәүләт эчендә яшәргә тиешбез, чөнки безнең хокукларыбызны менә монда немецлар, австрияцлар бозалар һәм шул ук вакытта алар безнең экономик ресурсларыбызны алалар һәм милли яктан да безне кысалар. Шуңа күрә безгә бер дәүләттә яшәргә кирәк дип иридантизм дигән Идеология барлыкка килә дә, аларның Италиянең милли каһарманы Джузеппе Гарибальди шундый хәрәкәт оештыра да һәм Италияне берләштерә, бер дәүләткә әйләндерә. Менә без бөтенебез дә белгән бүгенге көндәге Италия дәүләте менә шул Джузеппе Гарибальдиның милләтчелеге аркасында барлыкка килә. Һәм хәзерге көндә беркем дә Джузеппе Гарибальдига ул начар кеше, ул милләтләрне бер-берсе белән чәкәштергән, ул милләтләр арасында туктатулыкны бозган дип әйтә алмый. Ни өчен? Чөнки ул итальян милләтенең халкының мәнфәгатьләре өчен көрәшкән, яклаган һәм демократик юлдан ул чыкмаган. Шулай ук безнең дә татар милләтчеләребезне искә төшерсәк, ла шул ук Садри Максуди, Гаяз Исхаки, ягъни безнең большевик милләтчеләребезне, шул ук Султан Галиев, там Галимҗан Ибрагимов, калганнар, калганнар, Мансуровлар, алар шулай ук без алар милләтче дә дип әйтә алабыз да бит, ләкин шул вакытта алар милләтчеләгән нәрсәгә бүленгән, алар Татар халкын үстерергә, якларга гына тырышкан. Шул ук вакытта без Габдулла Тукайны да милләтчеле дип әйтә алабыз. Шиһабуддин Мәрҗани дә милләтче дип әйтә алабыз. Ния? Чөнки Шиһабуддин Мәрҗани ул безнең татар милләтен үстергән, төзегән. Шуңа күрә теге еш вакыт кайбер мусульман кардәшләребез әйтә, ул милләтчелек ул начар әйбер, менә Алла Тәгалә милләтләрне бүлергә кушмаган. Алла Тәгалә кушырга, бүлергә кушмаган, чөнки ул әйткән, бер милләт, икенче милләт белән милли э, арка милләт аркасында көрәшергә тиеш түгел ләкин үз үзеңне яклау үз үзең нинди тамырың булу ул э, аны алла тәгалә безгә гел чакыра ул безгә теге гел э, тыйнак булырга ничектер әйтәем инде үз хокукларыңны якламаска битараф булырга ул алла тәгалә безне чакырмый без аны исламны коръәнне укысак та һәм бүтән Э, ислам э, диненең идеологиясен өйрәнсәк тә заманда шушы милләтчелек белән шөгыльләнүче гомумән үз милләтенең мәнфәгатьләрен кайгыртучы шушы техноген шушы э, компьютерлы заманда андый кешеләр бармы диясе килә минем гомумән бу кирәкле мәсьәләме менә шулай милләт турында сөйләшеп утыру ничек уйлыйсың син ну әлбәттә бар инде менә без сез белән сөйләшеп утырабыз без бит Шулай ук татар милләте өчен кайгырабыз, кияләнәбез, шу аның турында мәнфәгатьләре турында сөйлибез. Әлбәттә бар һәм бездән бездән башка да бар. Ә, татар милләтендә и бүтән халыкларда да менә мәсәлән шул ук Европаны алсак, анда менә соңгы 15 ел арасында гына милли ә, милләтчелек, ә, милли хәрәкәтләр нык үсеште, үсте һәм ягъни инде алар безнең команд сыман теге тел өчен генә уже көрәшми хәзерге көндә шул ук мәсәлән каталоннар шотландецлар алар алар инде хәзерге көндә үз алларында милли дәүләт төзергә дигән шундый максатлар куя башладылар. Чөнки аларга уже телләрен, мәдәниятләрен саклау дигән проблема уже алар алдында тормый. Ул проблеманы алар инде 20-30 ел элегрәк э, чиштеләр. Э, шулай ук үз мәктәпләрен, университетларын, мәгариф системаларын төзеделәр, үз регионнары өчен анда э, налог ягыннан ниндер льготалар калдырдылар, үз регионнарын үстерер өчен, баетыр өчен. Шуңа күрә мин хәзер көндә ул андый проблема, милләтчелек юкка чыга дип әйтә алмыйм. Монда ике проблема, глобализация, беренче яктан глобализация ул милләтләрне бетергән кебек, ләкин шул ук вакытта ә, милли менә юкка чыгарга теләмәгән халыклар арасында милли элитасы, шул милләтчеләр дип әйтәйек инде. Алар шулай ук үз халкы эчендә бу милләтчелекне үстерергә тырышалар. Ни өченки кешегә, халыкка сакланыр өчен ниндидер үзләренең фундаментын Ал, тотырга кирәк, нидер нигезе буларга тиеш. Менә шул мил, ми, милелекне алар шундый нигез дип күрә. Без инде хәзерге көндә менә карасак, бөтен алга киткән милләтләрне алсак, мин дә теге Америка милләтен әйтмәсем, чөнки ул Америка милләте ул теге ничек дип әйтәйен, шундый теге аны теге салат дип тә әйтәләр. Әлеге җыелма винегрет. Җыелма, элек элек аны э, как Э, плавиль э, теге эри торган э, казан дип әйтәләр плавильный котел дип хәзер инде аны салат дип әйтәләр ягъни анда берничә халык бер берсе белән берләшеп бер милләткә әйләнгәннәр ә бүтән милләтләрне алсак дөнья күләмендә билгеле аларның күпчелекләре алар ниндидер бер халык арасында җыелганнар ну мәсәлән немец милләте бар без бит инде уйлыйбыз немец бер төрле дип ләкин немец милләтендә бар үзенең региональ үзаңнары Мәсәлән, баварец, саксонец, пруссак. Но алар бөтенесе дә пруссаклар э, янында җыелганнар. Без инде татарларны менә карасак әйбит, бездә татарларда бар анда шул Себер татарлары, э, Мишәр татарлары, Астрахань татарлары. Ләкин э, шундый җыя торган бер нөктәсе дип әйтәйек инде, ул менә Казан артындагы татарлар булды, шул Тукайның Тукайны алсак инде, Тукай, Мәрҗани, менә алар безне җыйды, менә татар милләте дип әйтсәк болай. Шул ук э, французларда да шулай ук аларны Париж янындагы яшәгән халык җыйды, хотя анда шулай ук региональ төркемнәр хәтсез. Хәзерге көндә менә ничек дип әйтәйем, э, милләтләр алар э, яңадан минем менә карашым буенча яңадан ниндидер үсешкә, ниндидер яңарышка бирелергә торалар. Ә, мин инде аны мәдәнияттә дә күрәм, ә, шул ук менә тарихи киноларны күп төшерәләр, менә сез карасагыз, кино яратучы кешеләр ә, тикшереп барса, соңгы менә еллар арасында дөнья күләмендә тарихи кинолар нык күбәйде. Һәм ул көчле дәүләтләрдә генә бар. Мәсәлән, Кытайлар нык күп төшерде. Төрекләр нык хәтсез төшерде. Ул инде теге ә, төрекләрнең төрле-төрле бар, хатын-кызлар өчен дә, ир-ат кеше өчен дә. Ә, англичаннар да нык кү- кү- күбәйде, андый испаннар да. Менә Кайда милли узаң әзерәк үстерергә торган кебек әйт, анда менә шулай ук мәдәнияткә дә үзенең йогынтысын ясый ул. Ул менә мин әйтәм, 20-30 ел элегрәк булган шул ук тарихи киноларны сез карасагыз, андый андый теге ничек дип әйтәем, андый эзләре бик күренмәс. Анда бик толерант күрсәтелгән, шундый йомшаграк, ә именно милләт пәрвәрлек ягыннан үстерер өчен дип әйтәйек инде, менә тарихи кинолар соңгы елларда гына үсә башлады. Шулай ук Тел өчен дә көрәшү ул нык китеп бара. Ягъни даже көчле дәүләтләрдә дә, көчле телләр дә үз телләрен дөнья буйлап таратырга тырышалар. Алар яңа-яңа платформалар оештыралар электрон ягыннан. Татар милләтчелегенең планнарын тормышка ашыру, ныгыту юнәлешендә син үзең нәрсәләрне эшләргә кирәк дип саныйсың? Инде безнең хәлләр бик авыр бу вакытта, бу чакта, чөнки акча мәсьәләсе безгә тора, зур проблема булып, әй бит. Ә, без инде менә үзебезнең сез инде журналист буларак беләсез рәйбит татар журналистика шыгырының журналистларын да ә, хезмәт хаклары бик зур түгел шул ук телевидение газет журналда булса ул шул ук акча белән бәйле һәм мәдәнияттә дә ә, мәгариф системасында эшләгәннәрдә дә шулай ук әлбәттә акчасыз булмый чөнки акчаны менә элеккеге вакытта бер кеше әйткән иде ул Э, сугышның көрәш акча ул сугышның көрәшнең каны дип ул шулай ук сәясәтне дә шунда әйтүчеләр сәясәтнең акча ул сәясәтнең каны ягъни акчасыз бернинди зур глобаль э, идеяны да тормышка ашырып булмый башта ул идея әйтелергә тиеш ә идея әйтелгәннән соң инде анага акча килеп ул идеяны тормышка ашырылырга тиеш ныгытылырга ныгытылырга төзелергә шул ук э, хәзерге көндә менә шул ук милли мәктәпләрне төзи башласак анда шулай ук нинди проблема туа ә кем акча бирә анага кем аны үстерә кем аны чынбарлыкта ничек дип әйтәем заманча рәвештә оештыра ала чөнки ул бик теге сер түгел әйбит күпчелек шул ук татар гимназияләре бездә татарстанда алсак та бүтән регионнарны әйтәсе дә юк аларның мондый методик яктан эчтәлеге яктан акча аларга җитеп бетми чөнки әйбәт кабинетлар әллә условия кирәк Шуңа күрә и акчасыз әлбәттә булмый, но монда аңларга кирәк, син э, үз милләтеңне ашатмасаң, ул теге урысларда бар бит. Тот, кто народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Шулай ук мин әйтәсем килә, э, үз э, милләтен үстерергә теләмәгән, үз милләте өчен акча бирергә теләмәгән халык, ул милләтсез кала һәм ул бүтән милләтләрне үстерәчәк. Ягъни менә без әйтәбез милли мәктәпләр дип. Милли, милләтсез, э, миллисез мәктәп юк ул. Ул менә, э, ягъни татар мәктәбе икән, әй, Татарстанны алыйк, ягъни ул урыс мәктәбе була. Ә миллисез мәктәп булмый. Шулай ук э, мәгариф системасы да ул миллисез булмый. Син нинди телдә өйрәтәсең, син шундый шул телдә мәгълүмат бирәсең һәм син шул телнең үстерәсең шул вакытта. Ә миллилек, миллилексез э, мәгариф тә, мәдәният тә, тормыш та, ягъни ул килешмәй. Менә сез, э, мәсәлән, Шулай ук кибеткә барасыз да бит сез Кока-кола сатып аласыз да бит, эчәсез аны, но Кока-кола дип анда инглиз телендә язылган. Шулай ук сез ничек булса да инглиз телен үстерергә ярдәм иткән кебек буласыз. Инде сез аны аңлап бетмисез, но фактически шулай була ул. Де-факто дип әйтәйек. Шуңа күрә ул акчадан тора һәм безгә хәзерге көндә менә татарларга үзе тагын бераз мин күп күп әйтәм, үзебезнең тыйнаклыгыбызны әзрәк кырыйга алып ташлап, үзебезнең мәнфәгатьләрне Якларга, курыкмаска, шикләнмәскә тиешбез, ә шулай ук үзебезнең милләтебезне үстерергә акчаны күбрәк бирергә кирәк. Ягъни инде менә бездә Татарстан, Аллага шөкер, бай регион, әйе бит, бездә спортка күп акча бирелә, футболга, хоккейга, ләкин шулай ук милли эшләргә без инде менә милли интеллигенция зарланабыз һәм минемчә бик дөрес зарланабыз. Милли эшләргә акча бик әз бирелә. Аның белән менә шул ук зур Ә, спорт белән шөгыльләшсәк, анда бер берничә процент кына шуның белән күрелә инде. Мәсәлән, анда бер футболистны алалар 12 э, миллион долларга, бит э, шул ук вакытта э, анда даже 1 миллион доллар да татар мәгариф системасына бирелми. Шуңа күрә безгә менә бу ситуацияне, бу бу хәлләрне үзгәртергә кирәк. Һәм бу елгы менә бу туган телләр, халыклар бердәмлеге елына да Менә бу футболчылар белән чагыштырганда, беләсеңдер инде анда, әйме нисбәтен. Менә безгә хәзер көндә, минемчә, Татарстанда вакыт җитте, шул ук бай безнең компанияләр эченнән дә ниндидер татар телен, татар милләтен үстереш фондын оештырырга. Мин яны алай дип әйтәм, чөнки бар, әлбәттә, безнең дәүләт фондлары кече генә, алар әзмәс грантлар бирәләр, нитәләр, ләкин глобаль проектларны ул акчалар белән генә үстереп булмый. Мәсәлән, анда Бере, безнең мәдәният министрлыгы татар оешмаларына чит төбәктәге ниндидер грантлар, ну, кече грант, 400 мең, 300 мең сум. Но анага глобаль әйберне эшләп булмый. Син, мәсәлән, бер үк мәктәпне төзергә кирәк дисәң, сиңа бер 100 миллион сум кирәк. Иң әзен әйтсәм инде, 100 миллион, ягъни күбрәк тә кирәк. Менә андый грант бит беркем дә бирми. Ә аларны үстерер өчен шундый зур фонд булырга тиеш. Минемчә, Ә, шуңа күрә безнең менә шул ук ә, зур-зур компанияләр Татарстандагы яшә эшләгән, алар инде менә шул ә, спорт ә, командаларына гына түгел, ә шулай ук татар ә, милләтене өчен шундый зур фонд та оештырырга тиеш һәм үзләре ә, ул вакытта алар үзләре контрольдә тотса, ул акчаны китү ул дәүләткә бирергә тиеш түгел, чөнки ә, күп зур бизнесменнар инде алар ни анда акча бирергә тырышмыйлар, чөнки алар уйлыйлар, ну дәүләткә бирсәң, дәүләт үзе ничек кирәгәндә эшли, ул акча юкка чыга дип. Юк, Фонд оештырырга да һәм үзеңә бу акчаларны кая баруыңны карап контрольдә тотырга. Ул вакытта, минемчә, аның фәтвәсе күбрәк булыр иде. Менә бу фондта булган предприятиеләр, шул бай оешмалар дип әйтик инде, ләкин аларның җитәкчеләре дә әле иң беренче чиратта милли аңлы, әйбәт милләтләре белән горурлана торган Сез әйткәнчә инде милләтче кешеләр булган чиракта гына тормышка ашырып. Әйе, ну менә мәсәлән, онтам бер э, кеше, бездә бит инде хорошо бер кеше пример. Э, бездә хәзер көндә э, гел теге әйтәләр, ну берәнди авылдан, шәһәрдән бай чыккан кеше ул нәрсә эшли? Байса, иң беренче ул мәчет төзи. Татарстанны карасак, бездә һәр һәр төбәктә, һәр кеше беткән авылда да мәчет төзелгән. Бездә инде Казанда, Латнанда берничә урында төзергә кирәк дип әйтәләр, шул зур җәмигъ мәчетен, ләкин Бу проблема юк э, чишелде. Хәзер андый проблема э, теге актуаль тормый. Ә менә шул ук бай кешеләр бит алар юкка чыгып бетми. Алар бит үз байлыкларын каядыр җибәрергә тиеш, нәрсә җибәрергә тиеш. Минемчә, хәзер менә хәзерге заман җитте, динебез үсте, э, э, мусульман динебез, хәзер шул вакытта безгә инде милләтебез өчен дә акчаны җибәрергә кирәк. Шул ук мәгариф системасына минемчә иң беренче э, йогынты монда ясар иде, шул мәгариф системасына, менә шул фонд аша үстерергә. Ягъни шул ук э, татар э, кинематографы бездә бик авыр хәлдә, чөнки елына анда берничә миллион, анда ялгышмасам 2 миллион сум гына э, Татарстан Республикасы бюджеты бирә, ул 2 миллион сумга анда кино төшереп булмый. Шул ук зур бизнес монда да зур ярдәм итә алыр иде минемчә, менә шундый фонд аша. Хәзер безне тыңласалар, Ильнар әфәнде менә, бер бай эшмәкәр безне хәзер, үзенең джибында тыңлап бара дигәндә Болгар радиосын, аһа, инде мин анда мәчет салдым монда, мәчет салдым монда, салынып ята, ләкин әле минем акча бар, инде менә мәгарифкә кертергә кирәк икән, һә-һә-һә дисә, әйме, инде сез әйткәнчә. Э, ничек ул бу акчасын тотып кая бара ала хәзер менә? Э, ну, хәзер көндә э, бик зур бай кеше булса, минемчә инде ана. Миңа килсен дисезме?
Аның якын дуслары шулай ук бизнесменнар бар, алар бергә ниндер кооперация төзеп, бер фонд оештырсалар була. Ягъни инде андый авырлыклар булса, мөмкинчелекләр булмаса, ул үзенең шәхси исеменнән генә ниндидер конкурста игълан итә ала. Минемчә инде бу ниндидер кеше генә адым булыр иде ул вакытта. Ну, мәсәлән, э, кешенең бар икән, ну, әйтәйек, 50 миллион сум бар дия бит кешедә. Ул әйтә, мин нәрсәгә җибәрәем икән? Ул әйдә менә конкурс оештыр да, э, безнең бит бар анда э, күренекле режиссерлар, әйбит сценаристлар. Аларга ниндидер конкурс бир, менә иң яхшы иң беренче сценаристларга менә иң яхшы Татар милли үзаңын үстерә торган киноның сценарийларын конкурс. Менә шуларга җиңгән кешегә ничәдер син определенный сумма акча бирәсең һәм икенче конкурс үткәрәсең. Менә шул кинога кем нинди режиссер төшерер иде. Менә минемчә, хотя бы шул 50-100 миллион сумлык ниндер бюджет булса, уже более-менее бер кино төшереп була. Я әйе, бик теге зур, капитальный теге пеплум Голливуд шикелле. Голливуд шикелле пиканы төшереп булмый. Әлбәттә, анда уже хотя бы 1 миллиард сум кирәк инде. Но Ниндидер кече форматта, әйбит, шул ук Рәсәй кинолары кеберәк, анда уже вакытта төшереп була. Хәм ул мин әйтәсем килә, монда теге үз алдыбызда сразу зур максат куймаска кирәк. Максат кечерәкне куйырга кирәк. Нәрсәдән иң кече кече адымнардан башлау. То есть менә һәр кеше шунардан башлый ала, үзен ниндидер менә мин күрдем, бездә монда Казандагы горсоветта утырган кайсыдыр бер депутат үзенә ниндидер конкурс оештырды, уже менә татар теленең проектлары буенча ул шәхси конкурс оештырды. Ну, ул, конечно, кооперация оештырып, бергә эшләсәләр, бүтән бизнестан гына зурак бюджетлы әйбәтрәк булыр, ләкин үзе дә эшләгәч, минемчә, ул әйбәт ниндидер үрнәк бирә. Алдагы вакыттагы да андый кешеләр күбәер дип мин өметләнергә генә кала инде. Әйе, монда инде интернет ярдәмгә килә ала име, массакүләм Әлбәттә, мәгълүмат һәм, чаралары. э, андый кешеләр табылса, юк, безгә дә э, киңәшләшергә интерактив, безгә үзебезгә ул акча кирәкми, ләкин әйбәт кенә киңәш без бирә алабыз. ничек э, тормышка ашырырга, ничек бу эшне алып җибәрергә. Чөнки Аллага шөкер, тагын бераз әйтәм, мәчетләр төзелде, ләкин күп, күп теге кеше шәһәрләрдә, авылларда йөрергә кеше юк, э, то есть ул юкка чыга, ул акча э, һәм шул ук вакытта бик актуаль тора үзебезнең милләтебезне сакларга, милли мәдәниятебезне, милли үзаңыбызны үстерергә. Милли үзаңыбыз көчле булса, Татарстан да көчле булачак. Чөнки сез карагыз, бүтән регионнар не безгә ә, бүтән халыклар, ә, ничек дип әйтәем инде, көнләшеп карыйлар Татарстанга. Ни өчен? Чөнки безнең милли үзаңыбызның көченә һәм шул вакытта менә татарлар, татарлар шыпылдыра, татарлар эшли. Ул безнең хисебезне үстерә һәм шул вакытта үз, үз алдыбызга тагын яңа-яңа максатлар куябыз. Ә үзебез инде ә, тегендей ә, юкка чыккан, ничек дип әйтәем, мискен халык булсак, без үзебезнең республикабызны күтәрә алмас идек. Ул безгә ә, ничек дип әйтәйем, көч бирмәс иде, рух бирмәс иде. Ә безгә именно миллилек ул рухны бирә һәм шуны теге яшермичә турдан тура әйтергә кирәк. Һәм шушы миллилек безнең саклансын, ә имам, ул инде дөрес әйттегез сез, ул милләтчелек, милләтеңне ярату, ә инде үз милләтеңне башкалардан өстен кую, менә монысы инде яхшы нәрсә түгел, ә табигый горурлык милләтең белән, туган телең белән, туган җирең белән. Һәм бу демократик хәрәкәт шулай дип әйтәйек. Менә мондый Үз милләтеңне яклау, мил мәнфәгатьләрен яклау, үз милләтеңне ярату, ул демократик идеология, ул теге каршылыклы, деструктив идеология түгел, шуны онытмаска кирәк.